Aldo Mikalev Grimo ħalla 70 sena. 70 sena li matulhom il-pittur rabat ismu qabel xejn mal-portraits, self-portraits u portraits ta' diversi personalitajiet, eglesjastiċi u politiċi, fosthom ta' Sir Morris Dorman u Sir Winston Churchill. L-elf ta' Aldo Micallef Grimaud tiġbor fiha spektrum wiesa' ta' espressjoni fl-arti, arti sagra u fil-knejjes, it-toroq tal-belt u l-pajsaġġi sbieħ madwar Malta u Għawdex, nudi u still life. Aldo Micallef Grimaud bħall-artisti l-oħra ta' żmienu, fis-snin ħamsin u sittin, Ta sehmu bi studji u maskri grotteski fil-Karnival ta' Malta u ħa sehem f'kompetizzjonijiet tad-diżinn tal-bolli u posters, fosthom għal-Lotterija Nazzjonali ta' Malta. Hemm ħafna x'wieħed jgħid dwar dan l-artist, Aldo Micallef Grimaud. Jiena niftakru fl-istudio tiegħu meta konna nagħmlu xi feature għal Meander, dejjem ġentili kemm fi kliemu kif ukoll f'għemilu. Ġentlom li kien ipitter dejjem. Qalilna aktar dwar Aldo Micallef Grimaud u l-arti tiegħu l-Professur Louis Laganà li kien il-kuratur tal-wirja li saret matul Settembru il-Muża. Hu tradizzjonalista, però ħafna għamilna dil-wirja iktar u iktar apposta biex nuru li hu wkoll kien iħoss li kienet qed issir tibdila fl-istil, x'kien qed jiġri barra minn Malta, l-Impressjoniżmu li kien ġa għadda, ukoll żviluppi oħrajn ikbar, dak li ngħidu llum moderniżm, is-Surrealiżmu, dak kollu li beda jiġri fl-Ewropa, allura ridna nduru wkoll. Fil-fatt għandna żewġ kwadri hawnhekk illi jirrappreżentaw il-Aldo illi kien ġa beda jħoss illi hemm forma ta' tibdila, però hu xorta baqa' fl-istil tradizzjonali. Jiena nqassmu fi tliet partijiet. Għandek l-ewwel parti, l-influwenza qawwija ta' Edward Carona Dingli u ħuh, għax it-tnejn kienu jgħallmuh. U ovvjament l-istil jixbah ħafna, min jixtri l-ktieb jinduna li hemm xebh ħafna fil-landscape speċjalment ta' Caruana Dingli. U mbagħad hemm fażi li iktar hija qisha impressjonista però wkoll romantika fl-istess ħin, jiġifieri hu rnexxielu jikkrea stil romantiku, soċjali, ngħidulu, realista, naturalment, però bit-timbru tiegħu, jiġifieri bl-istil tiegħu li hu oriġina f'dawk iż-żminijiet. Ma ninsewx illi Aldo wkoll ġie kkommissjonat fi knejjes. Santu Wistin, pereżempju, hija waħda minnhom. Allura hu l-arti reliġjuża Kienet tinħass qawwija fix-xogħlijiet tiegħu. F'din il-wirja għandna the message, hija l-Annunsazzjoni kif nafuha, l-Annunciation, u hemm kwadri oħrajn reliġjużi li jirrappreżentaw ftit, għax dan tant għandu oeuvre, ngħidulu bl-Ingliż, kbir, illi impossibbli li f'din is-sala tpoġġi kollox jew ħafna mix-xogħlijiet tiegħu. Din hija biss selection, selezzjoni. Nudi għandna rappreżentat fi tnejn hawnhekk, wieħed tal-bidu, meta kien l-Ischool of Art, u l-ieħor iktar tard. Huwa ritrattista kif qegħdin naraw importantissimu. Forsi ħafna għandhom din l-idea żbaljata. Aldo kien, u nibqa' nsostni sal-aħħar illi Aldo kien wieħed mit-top, wieħed mill-aqwa, portrait painters, Illi kellha Malta f'dak iż-żmien sakemm għex, naturalment, sal-2010. Warajja qegħdin taraw kwadru li hu kellu biss ħmistax-il sena meta għamlu, jiġifieri kien għadu żgħir u hemmhekk inħass ukoll anke dak il-chiaroscuro Edward Caramadingli u l-portraits tiegħu.

Mal-wirja Heritage Malta ħasbu wkoll li joħorġu pubblikazzjoni, dan il-volum The Artistic Legacy of Aldo Micallef Grimaud, 1925-2010. Volum fuq kitba ta' Louis Laganà u kapitlu minnhom miktub minn Nadine Micallef Grimaud, waħda mill-ulied ta' Aldo Micallef Grimaud li kienet il-moħħ wara din il-wirja. Niftakar li kelli xi four sittings tiegħu. Għaliex? Għaliex mhux bħal ħaddieħor qed ippinġi u hekk, le, dħalna fid-dettall Storja ta' ħajjitna, nieħdu gost nitkellmu ma' xulxin, jieqaf nieħdu kafè, nsaqsih kif x'għaddej minn ħajtu u hu miegħi l-istess. Allura fih ħareġ oġġett personali iktar milli Portrait tiegħi. Għax għati għaj, għaz bis kon noħroċ u ta' kon zaħira, kon ninżel l-studio tiegħu u nuqgħod idejh, ħanara minn fejn minn xejn kif ħalaq dal-painting bellezza u għalija dik kienet il-spunt fejn bdejt impinġi ta' età żgħira u għandek miegħek bniedem artist li qed jikkoreġik għall-aħjar tiegħek, stages minn ċ-ċokon u ovvjament bqajt nistudja imma thanks to him u anki tal-mamma għax il-mamma kif għedt inti artista wkoll, kont immur id-dar u nsibhom it-tnejn ipinġu. U jien irid inpinġi bħalhom ta' tifla li kont, u ma kinux jgħiduli le, kienu jagħmluli l-easel tiegħi bil-kwadru tiegħi, jafu x'irrid, u nipprova nikkopja minn tal-mamà jew tal-papà, skont il-mood li kien ikolli dak iż-żmien. Konna noħorġu, npinġu, kull nhar ta' Ħadd. U jekk anke festi, il-ħamsa kemm aħna. U mbagħad meta kellna l-għarajjes kienu jiġu magħna u meta kellna t-tfal kienu noħduhom ukoll. Studja ħafna id-dawl, id-dellijiet, anki l-espressjoni emottiva ta' dak il-mument kif ħareġ Il-forma, kif ħareġ il-baħar, kif ħareġ is-sħab, kif ħareġ il-linja, da Aldo huwa magħruf għalhekk. U jien naħseb il-pożizzjoni tiegħu huwa grazzi wkoll għal Heritage Malta illi għoġobhom ituna l-possibilità illi nuru lill-pubbliku Malti l-importanza ta' dan l-artist għalija artist kbir. Illi impoġġih jiena ma' dawk bħal Camilleri, Antoine Camilleri, u oħrajn ta' żmienu. Eh, huwa wkoll kien fil-klassi, fl-istess klassi, qed insemmi l-Antoine Camilleri, fl-istess klassi. Fil-fatt huwa għamel portrait tiegħu u qiegħed hawnhekk.